Tanyş boluň, biz bu gün täze rubrika açýas. Ýöne entek rubrikamyzyň adyny biz pikirlenip ýetişemzok, şonuň üçin ony biraz soňa goýýas. Ýöne bu rubrikamyz beýleki rubrikalara garanyňda has üýtgeşik hem täsirli bolar diýip umyt edýäs. Sebäbi bu rubrikamyza gatnaşýan adamlaryň ählisi üýtgeşik zehinli adamlar bolar. Käbir adamlara tebigy tarapyndan zehin berilýär, a käbir adamlar bolsa özüniň isleg-arzuwlaryny kanagatlandyrmak üçin Täze zatlar oýlap tapýarlar. Mysal üçin diýeli, gämi ýasamakmy, ýa bolmasa-da, täsin bir açyşlary etmekmi? Ine, biz şeýle adamy öz welaýatymyzdan tapdyk. Elbetde, şol adam bilen siziň ähliňizi tanyşdyrasymyz gelýär. Ol adam özüniň ýasan ulaglary bilen birnäçe adamlary haýran galdyrýar. Geliň indi bolsa, ol adam bilen biraz söhbetdeş bolalyň. Siziň ähliňiziň göwnüňize ýarar diýip umyt edýäs.

Biziň söhbetdeşimiz bolsa Deňiz söwda flotunyň ikinji mehanigi wezipesinde işleýän Lebap welaýatynyň Seýdi şäheriniň ýaşaýjysy Esger Rozybaýew. Ilki bilen hoş gördük, salam! Salam!
Esger aga, ine çagalyk döwrüňizde ýasan, oňaran zatlaryňyz barmy? Çagalyk döwrümde ýasan, oňaran zatlarym men öz mekdebimiz, dokan mekdebimiziň muzeýine tabşyrdym. O döwürlerde men radiotehnologiýa bilen meşgullanýardym. Tolkunyň güýçleri bilen ýaňky pultly uprawleniýaly maşynlar oýlap tapýardym çagaly. Olary men mekdebiň muzeýine tabşyrdym. Näçinji ýyllarda boldy şo? Ol 1997-nji, 96-njy ýyllarda bolup geçen zatlar. Hä, tüweleme.
Ine şu ulagy ýasan wagtyňyz näçe wagt gerek bolýar? Şu ulagy ýasamak üçin belli bir wagt pikiriňi jemlemek üçin belli bir wagt gerek. Ol pikiri jemlänsoň men şuny On günde, on günüň dowamynda ýasadym. Tüweleme, on günde ýasadyňyz? On günde birini ýasadym, häzirem ikinjisini dowam edip barýan. Ikisinem, ikinjisinem bir on günüň içinde tamamlaryn diýip umyt etýän. Hawa, nesip bolsa.
Bir eger mümkin bolsa, ulaga-da bir tomaşa edäýeli, göräýeli. Tomaşa edäýeli.
Tehnika bilen işleşen soň men ine Seýdi şäherinde öz liseýimizde tora bölümini gutardym. Iki ýyllyk ondan soň Türkmenabat şäherinde gämi gurluşykda tehnikumy bilim aldym. Ondan soň Türkmenbaşy şäheriň tehnikumynda men gämi ugurdan gämi mehanigi ugrunda bilim aldym. Ondan soň men Odessanyň Ukrainadaky Odessanyň Milli politehniki uniwersitetini tamamlap, bakalawr bilimini aldym. Ondan soňra Ukrainanyň döwletiniň Nikolaýew şäherindäki Gämigurluşyk Admiral Makarow adyndaky Gämigurluşyk uniwersitetini tamamlap, Türkmenistanda tassyklap, men şo bilim ugrunda işläp ýörün şu gije-gündizde-de. Hä, tüweleme.
Şu ulagy ýasanyňyzda, Näme zatda kynçylyk çekdiňiz? Kynçylyk çeken zadym bolanok. Ähli awtomobil şaýlary şunuň biziň ine bazarlarymyzda bar. Hawa. Häzirki döwürde ine islendik adam arzuwynda ýaňky bir zat ýasajak ýa bir zat gurjak ýa telekeçilik ýa bir iş geçirjek bolsa ine Ähli zada mümkinçilik bar.
Ähli zada mümkinçilik bar.
Ine şu döwürde şu mümkinçilikden menem peýdalanyp ine men şu ýer şu awtoulagy ine bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda çykan awtoulagyň şaýlary bilen indi iki müň ýigrimi birinji ýylda çykan indi şaýlar hem bar şu biziň bazarlarymyzda şu zatlar tapylýar örän ýörite zatlar bilen ýasalan on bäşlik turba tigirleri bazardan ýaňky sarga berilip getirtýäň ýaňky alýaň suw çekýän dwigitel diýýärler pompa diýilýär da bu dwigitellere şoň şoň dwigitelini alyp Onda men modernizirowat etdim. Hawa. Ýaňky ähli şuňa laýyk edip, ýaňkyny bejergi işlerini geçirdim. Hawa, şu işleriň esasynda ýaňky hereketlendiriji hereketlendiriji jisimlerini hereketlendirijileri hasaplap, ýaňkyny şu içinden ýandyrylýan dwiteliň hereketlendirijisini tigere hereket geçirip, sep arkaly ýaňkyny e, şul awtoulag e, herekete gelýär. Hawa. Esger aga, a bu ulagy indi başladyňyz, hä? Birinji ýasan ulagymdan ähli ýaňky emele gelen karşylykly karşylykly päsgelçikleri aýyryp, bolýe modernizirowat edip ýasap barýan. Bu ulaglar ýaňky gaty ýöremek üçin döredemok, ýöne bu awtoulag dilinde aýdanda ýaňky drift etmek üçin, ýaňky bulaň ugl paworotlaryny, tekerlerini ýaňky ýatyrprak öwrüp ýasap barýan, paka bulam täze model, ýagny Ýaly ýasandan soň näme boljak, näme öňümden çykjagy belli bolýar. Hawa. Hawa, muny bu ulagym men bu ulagym bir skarasnoý, bu ulagy men iki skarasnoý etjek bolýan. Hmm. E, şu zady ýasamak üçin e, ýanky aýdyşym ýaly prostoý armaturdan ýasaýan, şeýle el ýeter ýanky rulewoý sistemalaryny şeýle elde ýasaýan, hiç hili zatlary nämesi ýok kyn ýasamak üçin. Hawa.
Päsgelçilik ýok. Päsgelçilik ýa näme ýok. Kyn ýeri da kynçylyk. Şeýle iske osam hökman gaty materialdan bolmaly. Hiç hili gyşaryksyz ýaňky garşylykly ýükli zatly bolanda ýaňky götermeli da. Gyşarmaly däl ogşum. Hawa, oturgyçlaram ýaňky şeýle çagalar üçin şeýle bezopasny edip, ýa-da ýumşak edip, zakaz edip tikdirýän şeýle. Häzirki wagtda bu awtoulagy ogluňyz sürýär? Häzirki wagtda men şu awtoulagy oglum üçin indi bagyşlap ýasadym. Indi şu öz ikinji klas höwes bilen, ýedi ýaşynda ikinji klas höwes bilen sürýär, öwrenişip gitdi. Bir Bir hepde sürende ýaňkyny özi eli aýagy öwrenşip ýaňkyny başar sürýär şuny. Herekete getirýär. Hawa. Esger aga mümkin bolsa ogluňyz bilenem bir bir agyz bir söhbetdeş bolaýsak. Azat.
Salam jigim. Adyň näme?
Adym Azat. Näçinji synpda okaýaň? Iki, ikinji synpda okaýan. Näçe ýaşyňda?
Ýedi ýaşymda. Sen intek şeýle kiçijik ýöne şu ulag sürmäne gorkaňokmy? Ýok. Gorkunç dälmi saňa? Jigim sen ulalanda kim bolasyň gelýär?
Men ulalanda goýunçyk bolasym gelýär. Tüweleme jigim arzuwlaryň hasyl bolsun. Esger aga sag boluň, mundan beýläkde bir işiňizde bir Durmuşyňyzda diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny, üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw edýäs. Elbetde nesip bolsa bu ulagyňyz hem taýýar bolansoň biz döredijilik toparymyz bilen geleris. Elbetde synlamaga, tomaşa etmäge. Elbetde men hem şol ýaňky şuny ýasap bolansoň men hökman size habaryny bererin, gelersiňiz, görersiňiz. Hawa, nesip bolsa. Hem ilimize-de görkezersiňiz. Hawa, sag boluň.

Gadyrly tomaşaçylar, ene şunuň bilen Ceyhun TV öz işini geçirip gutarýar. Bu ýazgymy siziň göwnüňize ýaran bolsa, siz kommentariýalarda öz bellikleriňizi, öz öz pikirleriňizi beýan etseňiz, biz elbetde bu rubrikamyzy dowam ederis. Onuň üçin bolsa sizden geljek habarlara garaşýas. Häzirlikçe bolsa hoş wagtyňyz.